March ni sawm pakhat, sang hnih leh sawmhnih leh pakhat zing ni chhuak chu tuk dang ang bawkin Fukushima khuaa tui finriat kama awm tan chuan a mawi leh hle mai a. Chu ni thar rawn inher chhuak chuan eng nge a rawn thlen dawn tih reng reng hre loin Fukushima khaw mipui te chu an nun dan ngaiin an nung a, hnathawk turin an inbuatsaih leh suau suau tawh a, zirlai te pawhin school kalin hlim takin hun an hmang leh a ni. Fukushima khua chu Pacific tuipui kama awm a ni a, chu khuaah chuan Japan rohlute zinga mi Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant an tih chu a awm a, chu nuclear power plant chu Tokyo Electric Power Company in an enkawl a ni. Chu nuclear power plant ah chuan kawl phetha siam chhuaktu ber, reactor, an tih chu paruk lai a awm a, kum sawm chuang zet chu Japan, Chutia ni dang ang bawka ngaih ngam taka an hun an hman lai chuan chawhnu dar hnih leh minute sawmli leh parukah chiah chiah chuan Japan ram chu lirnghingna takin a rawn sawi ta thut mai a. Chu lirnghing chu a tena ah magnitude nine point zero lai mai niin Japan ramin lirnghing a tuar tawh zawng zawngah a la nat ber tum a ni hial a ni. Chu Lianhning chuan Fukushima nuclear power plant lam pawh a sawi nasa hle mai a. Mahse mithiam rual awmkhawmna Japan ram tih takah chung lianhning lo thleng thei lakah chuan inbuatsaihna an lo nei tha hle mai. Nuclear reactor an tih te chu lianhning awm ve leh amaha in off nghal thei tura duan niin reactor number one, Two leh three te chu lirnghing thlen rual rual chuan rang takin an mahni in an in off nghal a, e chumi laka lo invenna pawh chu an nei tha leh kher mai. Reactor te an mahni a an in off rual rualin power supply a tawp a. Mahse, diesel generator te chu anmahni a rawn nung ve leh nghalin nuclear fuel tih daih nan chuan tuipui tui chu a rawn khawh luh tir ta hum hum mai a ni. An min buatsaihna ang chiahin engkim a kal tluang nia ngaiin engineer te pawh thlamuang takin an awm tawh a. Mahse, chhiatna nasa zawk a la rawn thleng dawn chauh mai si. Lirhningin tui finriat a sawi avanga tuifawn nasa tak, tsunami, an tih chu lirhning thlen atanga minute sawm ngaral hnu chuan Fukushima khawpui lam pan chuan chak em emin a rawn tleh phei leh ta a. Chutiang tsunami lo thleng thei lakah pawh chuan invenna an lo la nei leh zel mai. Fukushima nuclear power plant chu concrete bang chhah tak Meter nga atanga meter ruk laia sanga hung chhuah vek a ni a. Mahse, buaina awm ta chu tsunami rawn thawk phei mek chu meter sawm pali atanga meter sawm panga lai maia sang a ni tlat chu a ni. Chutiang em ema tuifawn sang chu a thlen an ring bik lo a ni ang e. An invenna concrete bang chu tsunami tuipui fawn tan chuan eng tham mah a ni ta lo a. Nasa takin Fukushima nuclear power plant chu a nuai ta a ni. Chutia tuifawn nasa takin thawk leh khata a chim takah chuan Fukushima nuclear power plant chuan an khawl pawimawh tak tak. A bikin reactor tidaitu, diesel generator te chu a rawn ti grisang hnih chuang zeta sain an kang a ngah. An ruang pawh hlawm tlak awm loin an tui ral dawn a ni tih chu an hai si lo. An hlauh ang ngei ngei chuan reactor number one chu a overheat ta a, chu chuan hydrogen gas nasa takin a rawn siam ta a ni. Chhun zan zawmin hydrogen gas chu paihchhuah dan ngaihtuah mah se, power supply an neih tlem tawh em avang leh An khawl tam tak a chhiat tawh avangin an veng seng ta lo va. March ni sawm pahnih, Sanghnih leh sawm pakhatah chuan Reactor Number One chu ring em em maiin a puak darh ta a ni. Chu Reactor Number One puak lai chu khawvel in lai nat takin a thlir a, vansanga meialh a invorh chho zuai zuai lai te, mei khaw dum takin Fukushima a tuam hlup hlup mai te chu Khawvelin lainat takin a thlir a, mahse tih theih erawh a tlem hle si. A hun laia Japan Prime Minister hna laiin an chenna in an rauhsan a, an nu leh pa te atanga an ro chun in leh lo te harsa taka an neih zawng zawng te chu ui tak chungin an chhuahsan a lo tul ta a ni. Reactor Number One puak vanga an buai mek laiin March ni sawm paliah chuan Reactor Number Three chu nasa takin a puak leh ta a, mahse vanneih thlak takin kan ti dawn nge, chu Reactor Number Three puak chuan Reactor Number Four chu a ti chhe hlauh mai a, puak ve tur awm lovin Chhiatna thlen lo zawngin a chhe ta a ni. Reactor number three puak chuan nuclear radiation nasa zawk a rawn pe chhuak leh a, kang mei nasa tak tak a chhuak thut thut reng mai bawk si. Chhun zan zawmin an buai a, lei lamah kang an ṭhelh mek laiin Vansang atangin helicopter hmangin tuiin an rawn theh reng bawk a, a ram pumin an buai nuaih nuaih a ni ber mai. Heng an buai nuaih nuaih karah hian a hnu thlenga mite sawi hlawh chu Fukushima fifty an tih te hi a ni.

Chu chu chhiatna nasa ber, a level sang ber a ni tihna a ni. Mihring nunna hlu tak tak pawh tam tak chan a ni a. He nuclear zungzam vanga thi leh tsunami vanga thi hi thliar hran a har tawh em avangin a za vai a chhut khawmin mi singkhat leh sangriat laiin an nunna an chan phah nia chhut a ni a. Tin chu mai bakah Chenna in leh bungrua tam tak a chhiah a, lo neituten an huan leh lo te an chan a, sangha mana eizawng thin te pawhin an eizawnna an chan phah bawk a ni. Nunna mai bakah sum leh pai zawnga chhut pawhin he tsunami leh Fukushima nuclear power plant vanga chhiatna lo thleng hi a rapthlak tak zet a ni. Vawiin thlengin he nuclear zungzam buaipui hian Japan sorkar a la buai reng a, mi sang tam takin a thenfai hna hi an la thawk reng a ni. Mithiamte sawi danin nunphung pangai a let a, boruak thianghlim nei leh tur chuan kum sawmthum atanga kum sawmli tal a ngai dawn a ni. He chhiatna thleng avang hian khawvelin nuclear chakna hmanga power siam chhuah chungchanga a ngaihdan pawh a sawhsawn nasa hle a. Ram tam takin an nuclear plant te chu an thuam that bakah chhiatna lo thleng thei laka invenna te an ti chak a. Germany phei chuan an nuclear power plant chu an khar hial a ni. Fukushima khua chu nunphung pangaiah zawi inruak tam tak a la awm a, hei vang hian ramhuaite khawpui, ghost town, tih hming an vuah hial a ni. Fukushima chhiatna hian mihringte thiamna leh theihna chu sang hle mah se, mihringte nepzia leh tihtheih kan neih tlem si zia a lantîr a, kan in ropui leh hmun ropuite, Kan bungrua leh khawl ropui zawng zawng te hi kar lova mit khap kar lek pawhin vai vuta a chang thei reng a ni tih a ti chiang hle a ni.